Is-sara tat-tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita lil Nicole Buttigieg. Nicole reġgħet irritornat fuq One wara waqfa ta' sentej. Minn Jannar li għadda, kull nhar ta' Ħamis qegħdin narawha tmexxi l-programm Madwar Mejda. Għal Nicole dawn is-sentejn li ma rajnihiex fuq l-iscreens tagħna kienu sentejn ta' ħafna xogħol, ħafna studju. Qatgħat ħafna ħin mal-kotba, fil-fatt, f'Ġunju li għadda lil Nicole rajniha bit-toga. Wasalli għal widnejja li fil-karozza ta' Nicole tista' ssib żarbun għal kull okkażjoni. Imma kif? Għandha daw iż-żraben kollha fil-karozza? Niltaqgħu ma' Nicole minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. F'Prime Time,

Is-sena tat-tajba u nilqagħkom għal Prime Time, l-ewwel Prime Time ta' din il-ġimgħa llum it-Tnejn 3 ta' April. Dan il-weekend bdejna xahar ġdid. Beda x-xahar ta' April u ovvjament dan il-weekend kien l-ewwel ta' April, dak li bl-Ingliż ngħidulu April's Fool, nispera li rnexxielkom tagħmlu xi ċajta tajba, x'ejja ngħiduha kif inhi, m'hemmx għalfejn tistenna l-ewwel ta' April biex tagħmel ċajta tajba imma ċajta fl-ewwel ta' April tinżillek naqra iktar għasel. Jien l-iktar ċajta favorita tiegħi hija ċ-ċajta tal-hair dryer u t-terra. Żgur li ġieli rajtuha, timla l-hair dryer bit-terra mbagħad ovvjament meta jmorru jixegħluha itir kollox u timla kullimkien u jintela' dak li jkun. Jekk lest li tagħmel din iċ-ċajta, trid lest li tnaddaf imbagħad wara li tkun għamiltha. Imma waħda mill-isbaħ affarijiet fil-każ tiegħi eżempju li din iċ-ċajta qatt ma jistgħu jagħmluha lili għax jiena qatt ma nuża Hair Dryer. Wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistiedna tiegħi illejla. Kull nhar ta' Ħamis narahwa tmexxi l-programm Madwar Mejda fuq dan l-istazzjon. Nilqa' miegħi lil Nicole Buttigieg. Hello Nicole. Hello Owen. Kif int?
Kif aħna?
Is-serata t-tajba.
Grazzi tal-li aċċettajt l-istadina. Grazzi lilek.
Is-soltu nkun qiegħda narak jien għad-dar fil-għaxija nkun ngħid waslet minn ta' ġurnata oħra. Is-sallum qegħdin naqraw. Ġebidlek naqra l-ġurnata iktar. Mur iktar taħt Isma' Nick, nhar is-Sibt li għadda, għamlulek ċajta jew għamilt? Mela, jiena on first April inkun on alert ħafna. Jiġifieri għal kull messaġġ li nirċievi, għal kull kelma li n-nisa madwar jgħiduli, nkun on alert ħafna. Ovvjament ġieli l-hemm u l-hawn u taqbiżli, imma nhar is-Sibt ma rnexxilna nibilgħu xejn. Nick, għandi bżonn nirreġistrak jiena tal-edizzjoni ta' Prime Time. Isem u kunjom? Nicole Buttigieg.
Nicole Buttigieg. Data tat-twelid? 19 November 1996. Hi s-sena li kulħadd kien qiegħed jiżfen il-Makkarena. Ekku.
1996. Fejn inti mwielda, Nick? Pietà.
Pietà.
Residenti? F'Gura.
Gura.
Professjoni? Gradwata b'Masters fil-Business Administration. Nick, is-sentejn li għaddew qattajt ħafna ħin mal-kotba. Ekku.
Kienu sentej mimlija ovvjament b'ħafna sfidi bejn xogħol, bejn il-ħajja personali, iżda rnexxilna wkoll nitfgħu rasna hemmhekk biex nagħmlu l-istudju, rnexxilna wkoll gradwajt is-sajf li għadda. Isma' Nick, is-sentej li għamilt tistudja, kienu sentej stressanti biex tipprova tlaħħaq mal-istudju, riċerka eċċetera jew kienu sentej li pratikament kienu sentej sbieħ għax kellek ċans tispeċjalizza fis-suġġetti li vera tħobb u li huma passjoni tiegħek. Le, kienu stressanti bla dubju, ġifieri meta tistudja f'età kbira, ġifieri f'età kbira, 26, imma meta tistudja f'dik l-età, ovvjament l-isfida dejjem tkun hemmhekk bejn titlaħħaq mal-affarijiet tax-xogħol, bejn titlaħħaq mal-affarijiet fil-ħajja personali, imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar tgħid ħa nitfa' ftit l-efforts tiegħi hemmhekk għax fl-aħħar mill-aħħar dan li qed tagħmel biex inti jkollok futur aħjar, jiġifieri l-istudju. kemm meta nkunu għadna żgħar, kemm meta f'età ikbar, li qed tagħmel huwa biex ikollok futur aħjar inti. Nick, kull nhar ta' Ħamis minn Jannar li għadda, erġajna qed narawk fuq one, madwar mejda, ma' Wayne? Eh, madwar mejda kien, kien esperiment. Jiena u Wayne fil-ħajja personali tagħna aħna ħbieb. U dejjem konna ġieli niċċajtaw ngħidu min jaf xi darba nagħmlux xi ħaġa television flimkien, jiġifieri Wayne kien jagħmel espresso, kien anke forsi ħass il-żmien li għandu bżonn bidla, u b'xi mod ħloqna dan il-kunċett flimkien mat-tmexxija ta' one ta' Madwar Mejda. Madwar Mejda huwa programm kif anki jaraw it-telespettaturi ta' one fejn minn ġimgħa l-oħra nlqgħuhom ma' nies b'esperjenzi differenti, jew nkella ma' entitajiet, aġenziji li għandhom xi storja x'jaqsmu mat-telespettaturi tagħna, storja li anki forsi hija ta' benefiċċju għat-telespettaturi tagħna. Ġifieri niftakar pereżempju kellna lill-Kap Eżekuttiv tal-Housing Authority, kellna lill-Kap Eżekuttiv li jmexxi l-aġenzija li qed tirregola l-kannabis f'Malta. Huma esperjenzi li żgur li min jarana, Jieħu xi ħaġa lura, kemm hux xi ħaġa li taffettwa l-ħajja tiegħu, kemm affarijiet ukoll relatati ma' ġrajjiet kurrenti. Però Nick, naħseb jekk tħares lura mill-episodji kollha li kellkom madwar Mejda, naħseb wieħed mill-iktar b'saħħtu kien l-episodju dwar it-terrimot li sar fit-Turkija, fejn prattikament anke kellkom kollegamenti, le? Ehku, hemmhekk irnexxilna naqbdu wkoll mal-ambaxxatriċi Maltija li qiegħda bbażata fit-Turkija. Ovvjament kellna anki wkoll membri mill-Protezzjoni Ċivili fil-programm illi kienu nkwetati wkoll u qegħdin jispjegaw ukoll is-sitwazzjoni tal-kollegi tagħhom li marru hemmhekk fit-Turkija jgħinu f'dik l-operazzjoni li kien hemm bżonn. Imma anke meta titkellem ma' l-Ambaxxatriċi, pereżempju, L-ewwel niftakar meta kont kellimtha filgħodu biex ovvjament ngħidilha li filgħaxija ħankunu qegħdin nagħmlu l-intervista, kienet qaltli isma' l-intervista mhux problema li ssir imma jaf illi minħabba li hawnhekk għadna m'aħniex lura għan-normal hundred percent jista' jkun illi tinqata' t-telefonata. U hemmhekk imbagħad tirrealizza aħna kemm kemm fil-verità u Malta aħna lucky u ġifieri xi kultant meta tisma' dawn l-affarijiet tapprezza kemm aħna għandna biex inkunu furtunati, jiġifieri issa lil hinn minn dak kollu li naraw fl-aħbarijiet internazzjonali, bħala pajjiż għandna vera nkunu furtunati għax anke tħoss il-biża' li qegħdin hemmhekk, jiġifieri di bdiet tgħidli min jaf jerġa' x'jagħmel xi earthwake ieħor. Tinduna wkoll l-emozzjonijiet differenti li jġarrbu persuni li jkunu għaddejjin minn xi esperjenza bħal din. Nick, wasalli f'idejja ritratt li ħa jqabbdek naqra nostalġija tal-ġranet tiegħek fil-kamra tal-aħbarijiet. Ara iktar fuq dar-ritratt. L-aħwa, l-ewwel aħbarijiet li qlajt hemmhekk. Nick, ma nkunx żbaljat jekk ngħid ġurnata fil-kamra tal-aħbarijiet mhix bħall-oħra, litteralment. Le. Is-sabiħ li tkun taħdem fil-ġurnaliżmu u tkun taħdem fin-newsroom hija li filgħodu mort għax-xogħol, Bdejt il-ġurnata għax ovvjament aħna dejjem kien ikollna dawk l-istejjer li naħsbu fuqhom u aħna naħdmu għall-bulettin tas-sebgħa u nofs. Tippjana ġurnata mod, imma l-ġurnata tinbidillek kompletament differenti bl-affarijiet li jibdew jinqalgħu fil-pajjiż. Issa jekk hux pereżempju kellek pjanat li tmur tagħmel intervista 'l xi ħadd u sfortunatament ikun inqala' accident li jkollok tmur fuqu. Jekk hux pereżempju jien naf ġrat xi ħaġa kbira fil-pajjiż, forsi xi żviluppi politiċi li jħarbtulek ftit il-ġurnata tax-xogħol tiegħek. Bħala xogħol mhuwiex xogħol boring, jiġifieri mhuwiex dak it-tip ta' xogħol li dħalt f'uffiċċju, għamilt tmien sigħat xogħol hemmhekk, U l-ġurnata lesta. u l-ġurnata lesta, jiġifieri naħdmu long hours, min jaħdem fil-ġurnaliżmu jaħdem long hours ħafna, jiġifieri pereżempju hawnhekk biss biss konna naħdmu twelve hours. Li huwa xi ftit twil. Jiġifieri letteralment tidħol filgħodu kmieni filgħodu u titlaq għad-dar tard ħafna filgħaxija. U ġurnata tkun varjata ħafna, jiġifieri ma tkunx tista' tippjana kull sekonda li tista' għax dejjem jinqala' xi ħaġa. Xempju ta' dan kien it-23 ta' Diċembru 2016. Dħalt hawnhekk ġurnata bħall-oħrajn int? Kien ġej żmien il-Christmas, jiġifieri aħna żmien il-Christmas inkunu daqsxejn kwieti wkoll fil-kamra tal-aħbarijiet, ikollna dawk l-istejjer relatati mal-Milied li ovvjament it-telespettaturi jieħdu pjaċir bihom. Imma dakinhar konna għaddejjin jiġifieri għaddejjin normal u f'daqqa waħda jidhirli kien il-ħabta tal-offsinhar. Bdew jgħidulna li niżel ajruplan Malta maħtuf. aħna tipo mhux Malta mhumiex affarijiet daqshekk komuni forsi daqs pajjiżi internazzjonalment oħra. U mill-ewwel tipprova tara taqbad daqsxejn informazzjoni l hemm u law, niftakarni il-kollegi tiegħi niftakar xi ħadd minn newsroom kien daħal jagħmel breaking news. Jiena flimkien ma' kollegi oħra konna morna mad-dawra tal-airport biex naraw ftit x'inhu jiġri u minn fejn l-aħjar niffilmjaw l-attività li hemm. Ovvjament dejjem trid iżżomm f'moħħok, jiġifieri din kemm f'dan il-każ partikolari kif ukoll anki f'każijiet oħra li jkollna dejjem trid tara li ma ttellifx l-awtoritajiet għax l-awtoritajiet niftakar hemmhekk kien hemm il-Forzi Armati, Pulizija, tim mediku għal li jista' jinqala', tara li ma ttellifhomx fil-ħidma tagħhom. Jiġifieri aħna vera nkunu rridu l-aqwa materjal għall-aħbarijiet imma trid taħdem anki in conjunction magħhom. Nicole, Ħa jkollna mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Kif niġu lura rridu nitkellmu naqra fuq il-karozza tiegħek, wasalli għal widnejja li ssib iżarbun għal kull okkażjoni fil-karozza. Xi ħadd tak informazzjoni tajba ħafna. Hekk, eh? Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura nisimgħu d-dettalji kollha.
Flexis Fortify fih doża qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand l-ispiżer issib prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek.

The Koliosh Greek Yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high protein refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Għalina n-nisa, l-uġigħ ta' darba fix-xahar mhu xejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-uġigħ tal-period sa 12-il siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel ħamest ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar.
Tile and Style, the Tile Center at Birkirkara Bypass. Follow us on Facebook.
F'dan il-programm qed jidru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal Prime Time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Nicole Buttigieg, il Nicole narawha flimkien ma' Wayne kull nhar ta' Ħamis fuq dan l-istazzjon madwar mejda. Nicole, qabel tlaqna, bdejna nitkellmu naqra fuq il-karozza tiegħek. Veru li jkun hemm żarbuna għal kull okkażjoni fiha? Iva, vera.
Għaliex?
Mela, jiena nsuq dejjem bi flat shoes nipprova, ma nsuqx bit-takkuna. It-takkuna hi għal qalbi ħafna, one anki għax ftit qasir allura t-takkuna tgħinni biex nitwal ftit. U dejjem per eżempju anki hu l-filgħodu biex inkun sejra x-xogħol dejjem iniżżel żarbun miegħi mid-dar imma nispiċċa dejjem nitilqu fil-karozza. Imbagħad dejjem ngħid issa ħa nsibu komdu ħa nsibu hemmhekk. Li jiġrili, meta ma nkunx ħierġa bil-karozza tiegħi, speċjalment fil-weekend, dejjem irrid l-ewwel ninżel fil-karozza, nġib żelbu u mbagħad jissorja ruħu d-dar. Ma stajniex ma nikkummentawx wara li ovvjament sirna nafu din l-istorja ta' Żraben fuq statement li sibna fuq il-Facebook tiegħek. Tort lil Facebook ukoll. Ejju, iva, l-uffiċċju, l-uffiċċju llum ta' Prime Time bdejna nitkellmu u kulħadd beda jsemmi. Għamiltu xogħol investigattiv tajjeb. Ejju, ejju, ejju, bdejna investigaw illum. Qaluli dik fil-karozza żgur stilettos biss għandha. Le, l-istilettos ħassibhom ħafna għandi, jiġifieri kif qed ngħidu, ma tantx ħassib slippers, dal-aħħar bdejt nipprova nixtri naqas slippers 'l hemm u 'l hawn. Imma l-istilettos ħassibhom ħafna. Meta tidħol fuq il-paġna ta' Facebook tiegħek, issib dan il-kumment li lilna vera laqatna, Be a stiletto in a room full of flats. Hekk hu.
X'taħseb?
Be unique always. Jiġifieri meta tkun f'kamra mdawwra b'ħafna nies, prova li inti tkun unique. Dik għalija dik il-quote nħodilha dak it-terminu jiena. Nicole, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla, vera ħadt gost li sibt il-ħin. Grazzi lilek tal-istedina u proset tal-programm. Napprezza, għandi ftit rigali biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Fil-fatt grazzi għal Kun għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Kun sabiex tagħmel il-ħajja naqra iktar interessanti fil-kċina u wisq iktar, iżżid ħafna togħmiet tajbin mal-ikliet tiegħek. Kif ukoll grazzi għal Nem Nem, għalik għandna xemgħa li kull darba li tixgħelha żgur li ser tiftakar fina għax ser timla d-dar b'riħa vera tfuħ. Grazzi Nicole. Grazzi Owen.

Kif drajtu tajjeb ta' kull nhar ta' Tnejn flimkien ma' Talion ikollna kompetizzjoni ġdida biċ-ċans tagħkom li grazzi għal Talion toħorġu rebbieħa jekk tirrispondu tajjeb għal domanda sempliċi li ntella' fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi. Jekk tidħlu fuq owenbonnici.tv hemmhekk se ssibu d-domanda tal-lum. Agħżlu r-risposta tagħkom, ikkummentaw bir-risposta t-tajba u jekk kemm-il darba tikkummentaw tajjeb tkunu qegħdin fiċ-ċans li tkunu intom ir-rebbieħa tagħna ta' din il-ġimgħa. Qed nistennew ir-risposta tagħkom. Jien nixtieq ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi illejla, ħa ngħid grazzi lil Zara talli ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u tinsewx għada fit-tmienja u għaxra jien ħa nerġa' nkun qiegħed hawnhekk u ovvjament inkun nista' nlaqqagħkom ma' mistieden jew mistiedna oħra minn tiegħi. Jien ma fadalli xejn x'ngħidilkom ħlief il-lejl it-tajjeb grazzi talli kontu miegħi u s-saħħa. Ciao. F'Prime Time.

Nemnem, xema artiġanali magħmula b'imħabba.
Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimek, the makeup artist.
Logo Express.
Privé Hairdressing.
Oriental.
Eva Garden.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.